Selamat malam bala peninga semua. Nyadi diatu kitai begulai baru ba malam hari minggu. Ngarap ke semua kita ke ti nganti renggat ke dua puluh tujuh tu kita udah nyedia ke kopi au. Nyadi nibuh kitai muai jam alu terus ka aku renggat ke dua puluh tujuh tu. Di menua din, Sigau enggau Sina mai tubuh sara pulai ngagai gua. Deka deh bai pulai ke rumah panjai ngai ga nyadi laban sara nya enda mati, enda ga idup. Laban seduai iya udah madeh ke orang sara nya diau ngini iya maya iya serida serumah nanya maya nya. Semengat sara benung ba entara dunya idup enggau dunya mati. Enti udah rembus ke dunya nya utai dia pen sigi setengah megeng ke mulai kediri hari nya laban ukai muntang mesti nengah dunya sebayan dulu baru ulih mulai kediri ke dunya kitai. Nya pen nitihka nasip. Ka pen enda ditingau ke seduai a meh anek seduai a. Ninting ari baka nya belama ga seduai ngabah anek seduai ke gua kia. Ari siti lebuh seduai melaki bini mansang kia dia deh seduai meda tubuh sara nadai gali dia agi. Apai enu nadai anek tuah kini meh iya sida nyabek dui ningkap ba penuduk sara. Siga unak munyi tang dalam ati adin berunding kati ke anak atau nadai dia. Enda patut ka tau angkat kediri ku ati adin. Siga upan alu mai bini iya pulai ke rumah enggau jampat laban iya ngasai ke bisi orang nitih ke seduai iya kia tang enda nemu sapa. Sigi orang nya meh ngambi sara peragam ati adin. Dini enda meh. Nang amat meh bisi urang turis duai melaki bini lebuh ti mansang kiat tadi. Sigau narit lengan bini iya, mai bini iya belalai belakang pun kayu. Pampu iya mulut tudah sinda tadi enggai ngasuh siku nya inggar. Nyau narit seput sinda laban sigau ke salah pampu nyau mampu idung tudah bini iya nya. Laban sida sigi ti lanchat pendiau lalu kanit iya jari laki iya nya tadi. Nama agi deh, nyun Sinat meh gawa sigau ngetat kemedih jahi iya. Ka iya manjung ngai nyadi ga laban ke berati ke sapa orang ti nitih ke seduai melaki bini nya tadi deh. Ee. Sapa dua iku nyin tadi? Tadi bisi tu ngenyampat nya ga nadai da peda, ku orang nya bejaku. Benung ka duduk orang nya tadi, nyau lelaki tu udah tekam sigau ari belakang. Sapa nuan? Dini nuan ngelalaika anak aku? ku sigau nanya iya orang nya. Aaa akai, leka ka dulu aya pedih enggau pia, ku orang nya bejaku minta deka siah ke sigau. Enda aku ngeleka ke nuan enti nuan empai nyaut utai tanya ku tadi. Pia ku Sigau pia ku Orang nya. Pemendau Sigau ngerekoh ke orang nya nyau kasiah meda gamal orang nya. Au au aku sanga aya. Aku baru rembus ke menua tu. Nama ku udah bejalai neresa ngiga indu ke nama Zara? Ku sanga nyaut Sigau. Tekala nya siga lalu ngeleka ke sanga lalu bejako baru. Ti bukai nuan. Sapa ti naban ke sara deh. Enda aku nemu iya. Aku pan baru datai ditu ama amat. Meda iya seduai tadi lalu nitih ke seduai meh aku tadi. Ko sanga seraya iya ngumpul utai iya tekepak labuh bekau diteberekuah ke sigau tadi. Sina mengkang enam munyi nginsit pan iya enda beratika nembiak ke benama sanga nya tadi tegap amat besai sereta tinggi dipeda. Dalam ati iya din tentu nembiak nya ukai orang sengapa lebuh sina malik ke baruh dia iya tebeda ke bungai pengidup dalam lupung sanga. Endang amat sanga nya ukai orang sengapa. Anang agi deh lebuh iya tebeda ke ilang tangkin sanga. Sida pan beguai nerit sigau endang ngasuh memacham enggau orang nya agi. Sida pan lalu nelai laki iya, Wai, peda nuan Ilang tang kin orang nyin. Ilang nya empadahka aku ke nuan suba. Sigau malik ngagai sanga lalu beratika Ilang nya. Ilang nya sebaka sekali enggau Ilang ti peda dalam mimpi iya dua hari beturut. Dalam mimpi iya. Ilang nya ulih nunjukka jalai alai ngambi semengat anak iya pulai baru. Tang iya enda kala nusika senda sentang mimpi nya. Dia deh siga berunding deka mai orang nya pulai ke rumah. Alu sanga pen gaga ga laban udah tetemu ke menua indu ti benama Sera ti digiga iya ngelama tu. Enda lama udah nya senda pen lalu bejekau. Wat. Baka kendua iya nuan tu ka mai nuan malam enggau tua iya. Nya pen enti nuan ka. Ko Sina nanya sanga. Nah dai nya salah ibu. Agi pan aku tu nadai alai ngendu ah. Pemai aja aku tu. Pia ko Sanga nyaut sida. Ninga saut Sanga munyi nya, bisi ga berasai lantang mimit ati Sigau laban iya mayuh utai ke randau enggau Sanga lebuh datai di rumah di Legi. Kelebih agi iya ka minta tulung Sanga mulai ka anak iya Sara baka selama. Alu empai temu meh sapa orang ke naban ke Sara. Taja pan enggau penatai Sanga nya, kia bisi pengurang mimit penusah ati Sigau enggau Sinda. Tang sida semapai betati ke anak iya sara. Bisi meh ati iya ka pulai ke dunya sida sebiak di din. Tang enti iya deh rembus gin enda ulih pulai ke dunya kitai baru. Ka sia ga sigau tingau ke kediri menua ditu. Nya bala peninga leka aku baru naga tu dulu rengat semengat ke dua puluh tujuh tu. Nyadi sinu enda ga. Ngening seduai ke meleki bini udah le nyau anik. Hari nya udah ga bangkai anik seduai da rangkat ke tepu ba gua. Udah tetepu ba gua nya nyu nyau ga tubuh anik nya tadi. Nya bala betinga nganti kitai betemu baru au ba renggat ke dua puluh lapan tu. Minta ampun ngagai kita semua enti renggat tu tak berasai pandak tau ke enda chukup tang ngening irau laban pegila aku bisi ngaga renggat ke dua puluh lapan.